Morning hei Emmanuel a hi tho hma thei lutuk a tun lai chu dar nga a ṭhen a nga leh chen ve hian tho ngei ngei zel a ti rawh a tih kha a thiam thar bawk a hei chill puan ber ber in hadi leh chin teh hadi leh teh le ti leh rawh.

Hello hello awle video kan thlir chhun zawm hmain kherap chung chang kha ka rawn sawi leh zuai dawn a hei thlathar lawkah hian bar thla kan lo chuang kai leh deuh tawh dawn a. Kan hma lawkah Diwali te, Christmas te, kum thar te tikhan a rawn ni chhoh leh mawp mawp dawn a, festive season kan hmang chhoh leh nawk nawk dawn a ni. Heng hunah hian a bikin hmeichhia te hi hetah kan lo ṭang lawk nasa ṭhin em em e. Hunpui lo thlen hun a kan thawmhnaw hak tur te leh kan inchei dan tur thleng khan ruahmanna te suang tawhna te kan lo nei lawk ṭhin a nih chu maw? Chumi atan chuanin heta ṭang. kan vun enkawlna kawngah kan lo chang em em thin a ni. Chuanin kan vun enkawlna kawngah hian keimahni hianin ah enge hriatna kan nei zau lo em em mai a, ah kan ei in atang te, kan hmaibawl lo insiam dan te pawh kha a lo ni thei tih rin ngaih nate kha kan hre lo a. Ka thian pakhat chu bawnghnute ang chi te a lo in nasa em em mai a, ah khami nitina bawnghnute lo in kha a vun khan a lo ngaih loh em em e a ngaih loh tih pawh kha a inhria lo a nih chu chuan a hnungah kha chuanin an han in entira an hriat chhuah kha chuanin a bawk hnute in kha a hmai bawl chhan te kha a lo ni nih chu maw kan vuna thil thleng kha product kan hman vang emaw te kan ti thin a a lo ni vek lo a kan ei in kan lo ngaih loh vang te kha a lo ni thin a hei product te pawh chi hrang hrang kan han try kual a influencer te na tha an tih piang an rawn fak apiang te kan han hmang chhin a. Ka hnih khat velah, A ka ngaih lo, tiang ka tih kan ti leh ta. Khatiang a nih vang khan hei sum a hek a. Chutiang a tih ai chuanin tunlaiah hei skin doctor tha tak tak te an tam tawh a. Chung ho chu rawn ila a fuh ber a, an ni hian kan vun condition an hre ber a. Cure Skin pawi ka hmanna rei tawh hei ka vlog en thin te chuan in hria ang a. Ka hman hma leh ka hman hnu thlalak te pawh ka rawn tar lang a. Keimah chuan improvement tam tak ka nei a. Chuan an doctor te hi dermatologist tha tak tak vek an ni a, an rin tlak a. An ni hi online kaltlang a nih vang hianin product chah dawn pawn a awlsam em em a. Mahni in lum atangin kan order a, an rawn deliver mai a. Chuan an product man pawh hi chengsang hnih zat hnih man a ni a. Amaherawh chu keimahni vun mil a zir khanin a man pawh kha in ang lo nuaih dawn a. A man pangai an rawn sawi ai tlawm te pawh emaw tau emaw a ni dawn a ni a chhan chu. Kan hmai kha an rawn scan a. Personalize an rawn tia ta chang khanin kan vun mil ngei tur khan min rawn personalize sak thin a nih chu aw. Chuanin hei bakah hianin kan taksa ena a mamawh leh mamawh loh tur kan dai plate ang te pawh kha apps ah khan en tur a awm vek a, ei in kan uluk em em a ngai ka tih tawh kha heta pawn lama kan in enkawl ringawt kha a tawk lo a, kan ei in te kha kan ngaih tur ang kha kan ei ve a ngai a nih chu. Chuanin Kiosk in hi la hmang lo ni chuan lo try ve la, keima coupon code Juliet one hundred tih hmang a,

i em ni awii awii hava en nasa ve aw aah ti mi uiiii ui ui ui ui ui a sawt hian a sawt a hei ka camera stand hi a rawn lak zel a tum aw hei min um zel a buai thla tuk. Kha kha kha min um leh tum a. Umm naute thleng tur ka chah a maw Amazon ah hei heta hi hei ka rawn la thla lawk ang aw dan dawhkan ah han dah lawk ang heta hi a no tur te nia maw ka rawn la thla zel ang a kan en ho ang umm. Hei hi nia maw hei? Hei a rawn thleng kawi a, hei chu te hian a tih in lo leh theih dawn ta hei. A ball ang kha a ni ta a, chuan hei hi a let tur a nia hei a mawng ah hian aw hei a lak thlak mai thei lo thin a, a lo in char ve a maw ti hian hei, hei ti hian a lo in char bet ve ni chu hei. chuan hei hi a no a nia hei silicon vek a ni ta hei an lo khalh nghal pawh maw tha reuh rut tuk a a fian pawh hi hei chah hi a ni ta maw chuan hei hi hemi chhin hi a nia hei pipe te hi a rawn chhawm bawk a maw. Chuan ahh hemi bakah hianin ihh a bip ti mai ang chu eina hman chi a awrh chi kha a rawn chhawm bawk a sawtah sawn ka pho a ka va ti lang lawk ang helai hian a awm hei hi a ni ta maw hei hei hi a nia hei a rawn tel bawk a a vai khan zali sawmkua pakua in a hme zawnah ka chah aw in lo lei ve duh chuan tha reuh lutuk. Hei a lo e tak tak a, ui aw rawl hi chhuah ring ve an sa tawh nia, hei a ang cher cher mai a. Tiang Changpuia kha umm a lo e put put a, hei a diaper kan thlak dawn a, hei hi ka phah ziah a diaper ka thlak dawn hian a lo ek, emaw zun palh khan a tha tawp a chuan diaper hi eng nge in hman ve, kei chu hei pampers hi ka hmang a maw, Premium ang kha nia a nem tha ka tia ih a zun te hi a hi phul tha ka tia ka hmang thin a mahse nizan atangin mummy poco pants kha tlawm deuh vangin hei diaper hi a hek sia ka tia ka chah a chhin a maw hemi thlak na tur hian chuan wipe zah chuan hei hi ka hmang a nih chu maw hei hi ui fiah lo hei ka hmang kan thlak lawk ange ui ka tuaia hi. A u a en a Aw Sang Sangin a lo lawm a hei. A dak haw haw mai tia, dak haw haw a en hi nuam a tia. Chu inthlak lawk a nge aw, hei a kekawr hak lai hi maw, hei a puan hi tha reuh lutuk Amazon a ka chah ania hei. He mite pahnih nen hian hei leh chuan. Hei hi mi nen hian maw? Hei a puan hi hak nuam chi ang kha a ni ta. Naute tan chuan, Za thum sawm ruk leh tlem in ka chah a, za thum sawm ruk pahnih nin ka hria. Tha ka ti reuh lutuk chuan a set ang kha a nia maw hei? Tha teh mai nia aw. Chuan a lo e teuh bawk a, a lo e teuh a, a ril a ṭam leh ka ring a, Tete kan lo piang aw. Tete hne duh em? Tuai a, Tete hne dawn em? Ama in chaw chhung hma in hnute kan pe leng a, worker ah lo chuang leh rawh si aw, aw, ui, Tete ka sawi chuan in, He a ti thin a. Tunah hianin dar, dar ruk leh minute sawm vel a nih khi kan sana khi tlem a minute nga vela hmain kan her a maw? Zawhte ka hmu a hei, hetah hian a thu a awi aa zih uan uan a ti a nih hi, a thutna tak hi. An thu sang va va khawp mai a, ka va hmu fo a ka lawm reuh lutuk a hei ka rawn entir ve duh chiau maw a, thu sang va va nia aw a lung a leng ve nia ang chhum te zing sa bawk sia maw hei, ui mawi reuh lutuk hei. Kan naute pawh a beng a, kawm vel kan tih fai sak a hei, nuam a ti lut tuk a, a mu thlu suar suar mai a hei, a mu tui khawp mai a, a amaherawh chu hei naute hi an mu tui viau maw tih pawh hian han khawih chet deuh hlek hianin an harh duai mai mai a, ka puak dawn pawh hianin a harh hi ka hlau lutuk a tih tur kha ka la ngah bawk sia. amaerawh chu ka hlauhthawn ang ngeiin hei a lo dak uau uau a, a mu leh mai dawn maw ka tia kan awi deuh char char a nih chu maw, amaerawh chu muhil leh ta chuang miah a lo ta hei a lo meng leh kûr ta, a chawchhûm vel eng eng emaw ni i rawngbâwl ngai ka neih vangin tihian ka phaw tawp a, a chhan chu tia rei lo chen mut hianin an tlei lo em em mai a an chau hliah duh a, chuvang chuan tia puak tawp hi ka duh a, kan pawh leh nghal tawp a, chuan hei meat ball hi ka kang dawn a, aaa chuan hei french fries hi ka siam bawk dawn a ni, hei hi tiffin ah ten hmang ang a, hei sang sangin i pawh tûn lai chu lem ziah hi a tui khawp mai a rem leh rem lo in tihian ho chhan chhan hi pawhin siam zo tawh a. ah sawlai sawnin zawh te ni chian a ka lo tih lan kha ai a chhuk ve chiah a ni a awm rei khawp mai tah khian ni eh nihliap te tih ka tum a ni lum a ai thin a niang tichuanin hei sang sangte pawh a ha te kan nawh sa leh a ah zing an thaw velah hianin an ha nawh te ah hmai phih te khrem in hnawih tih vel hi an tih turah hian ka dah a chhanchhan i phei chuanin

Ei chi awm loh kha aww a bawk thei dawn lo maw kan tia bawk lo in thu tawp mai rawh se kan tia mahse hei thlaruk na dawn ah lo bawk ve chau nih hi bawk har ve nia a in let lo a tha zawk a awm tan te kan lo ti vel a hei mahse lo bawk ve ta aww hehehe thlaruk a la ni lo a mahse. Chaw kan ei tir dawn, kar khat chiah awm tawh a, kar khat chiah awm tawh tho a, kar leh Wednesday ah thla khat a ni dawn ah thla ruk a ni dawn a, chuvang chuanin vawiin tlaiah ama in Cerelac ka lei sang a chaw peng. Aw, a duh em? Mamawm ei dawn em? Hehehehe, a hah tawh ang khawi siam tha ang, umm TV lo en rawh aw. Tah hian ka awm tir tawp a,

Kan naute pawh chhuatah kan mut tawp mai hei, a lo nui vur vur mai TV en a maw, eng tak chu en ang maw. Tichuan chaw kan ei dawn a hei, Aw Chanchani'n chu ei min siampui a, Aw Chanchani hi kan chhawr tawh khawp mai a, hmunte phiata, thutthlengte seng vek zel a ni. Tichuanin Umm a tiffin tute kan siam a chaw leh meat ball leh french fries te ka pai tir a vawi in chu ka pai tir ang ang hi ei ve mai a fel ve reuh lutuk a maw a sawi sel lem lo a chhanchani hi chu tih nuam lutuk a ni a kum riat lai ni tawh mah se a thawmhnaw ak tur te a hair style tur ang chi te hi a thlang ngai lo hrim hrim a ni chuan in umm fate ah pawh hian hei an inang lo khawp mai a chhang sangsangi hi chu kum li chauh ni mah se. A hak duh zawng te, a hair style duh te hi tun atang hian a thlang vel anga maw a buai a ti. Zual ve deuh hlek thin a chang hi chuan fate enkawl dan tur pawh hi hria thiam har thin khawp mai. Unau vek si enkawl dan hrang hranga han enkawl te an ngai thin a, dawh thei ngai thin khawp mai. Tichuan hei ruah hi a tla duh reuh lutuk a, sur nasa buan buan lo mahse maw tlai tawh se a tunah hian zingdar kua leh Khi hmuang khian dar kua ri ah dar kua ri chep tua a tlai tawh lutuk tuk a ni hei naute pawh tah hian a lo la mu char char a tichuanin ah naute kha in chungah ka han dah maw a kar nen a u ka han thla hei ui helai velah hianin kan tang buai nasa lutuk a nih chu maw. Ka buai lutuk a hei, dawr pawh ka kal hman ve chiah a hei, ka thleng chiah ka inhawng ve chiah a ni. Tunah hian tlai tawh khawp mai a, chhun a ni tawh a, dar sawm pahnih a ri hial tawh a ni hei, in hmang hian maw tlai theih khawp mai. Tunah hian dar nga vel a nia hei, rice hi ka pe dawn a, a bawte ka keng chho maw, a hmel kan lo en ang engtian.

Rengkhat zauh pek fat ila chang. Tinge ei dan ara a vawt khat en tur ni sia tur aw. Rengkhat zauh kan ti phaw chang a. Mahse tui tel dan kha ka buai ta ni chu maw. Kan ti khat tawh lutuk tuk a. Englo vawt zauh tuk. Ahh. Fianli ah khan in hemi no khat tur nia chunang chuan in khami scoop khat vel tho kha ni ka ring tlem chauh kan ti ang. Phawt in tel zel mai ang tlem dawn.

A pian hi duh aina lian mah mah nih hi. Naute ei nan chuan te raw. Te reuh te, te reuh te ang kha ngai dawn. I englo i dawrah khan mahni ei duh ahan pian te reuh te a awm em? Lo la teh a, hei hi a lian e.
Sawmli.

A pawl lutuk anga a vawi khatah chuan fian khat pawh hi tiraw tiraw a tam lutuk lo maw a vawi khat eina a ni sia. Tihian kan haw thla leh mek a, naute hi ka pawh a maw scooty kha sang sang hi ka zuk dah pah in inah ka dah nghal bawk a, chhan chuan khaw chhiat lai chuan nau pawh chunga scooty khal te kha a rem chiam lo a, naute hi han lam leh a, chutiang vel chu kan ni maw tunah hian dar rawlh a ri lo deuh in ka thleng a chaw ka chhum ang a. Puite te chu artui kan ka hmeh tir leh a ni ang, kei chu chawhmeh thinrim tur te ka ni maw? Hei in kan chhung tawh dawn a ni. A u ten an lo awm a, hei chaw te ka chhung hlan in an hmu tlat nia aw. A bawk thei ang chang te khaw maw? Ke khan thlah chhung teh ai, amah khan tih chiah loh la awi.

chaw kha kan chhum min tawh a hawn theih tawh bawk a keimah hi chu ka la en hman lo a naute ka pawm mek a tunah hian a tau char char a tunah pawh hian maw ka en hman dawn lo a hei kan kang lawk ang tunlai chu giu hi an chawm duh tawp a hei ahh hetiang ang hi kan chawm reng a tui ang tawp tawp a kan naupang lai pawh khangin kan ei thin a maw. Chaw hei a la sa tha tawp atan ka ka a hmin deuh chiah a chaw hi chaw hei tho a ti ang khan a la awm har har a maw a u hi tlem in tunah chu chawi tui deuh a chaw ban ti tam deuh nge um Ti hian a nu nau chu ei tur chu ka peih fel a, chawn eng a, eng nau ka lo awi dawn a ni. Chaw ei rawh le.